Má nhos sta na bera. Modi ki nhos sta? Nhos sta tudu na pas ô nhos sta di ki jetu? Ami N sta li. N anda sima N sta. Bo tardi, bo tardi tudu mundu, bo tardi mosinhu. N ta spera ma tudu algen sta na pátria, ma tudu algen sta dretu. Kel-la ki é inportanti. Buru na txada. Má mosinhu ka nhos skese ma dia 7 di maiu, di ki jetu, déntu Suísa, mosinhu, N sta ta déntu Suísa. N sa fase, N ata da-s un surpreza déntu Suísa ki kenha ki ten mutor fraku, Karu ta para na metadi subia. Mosinhu, n tene surpresa pa dintu Suísa ki nem nhos ka ta pasa pa kabesa, mosinhu. Si nhos sabe kuse ki nga ta fasi dintu Suísa, mosinhu, ka ovedenu papia sta papia, ma n ta das kusa papia. Pamodi é mi ki é Néstor di kel jetu, é mi ki ta da nhos konsedju, é mi ki ta sta li ku nhos sénpri. Déntu Suísa N ta fase lokura, mon sinhor. É ka kusa di ki é, é kusa ki tudu ómi ta fase. Ka tudu ómi ta fase, nau, kel ki ten koráju. Déntu Suísa N sa ta fase lokura, mon sinhor. Kel-li dja N sabe. N ta fla tudu kel algen ki ta sta na Suísa ki aki ta obi ta fla, ma di ki jetu ta subi palku, nhos firma pa nhos ka perde pamodi é ka kusa di un diminutu, é kusa buru na txada. Ami N ten orgulhu di mi mesmu, má ka nhos skese ma dia 7 é dia N ta Suísa. Na bonzinhu, má livru dja daba ten motivu na vida. N ka ta mostra nhos ma ami ka sta konsigi intra nau, ma ami é buru ta ami, ami é ki N kre. Má mozinhu, konbersa sábi más. E N ben di trabadju, mozinhu, oxi N sta kansadu ka, oxi N sta kansadu ka, tudu ka N kula dja. Má N sta na pas, ta trabadja mo.

N ta bai di manhã na ki ta fika, ma si N ta fase un kusa ki nho ka ta pasa pa kabesa. Mos livru dja daba tenpu antigu na vida. N ta ba rabienta ku Suisa. Dentu Suisa, mos si N sa ta fase kusa ki nho ka ta pasa pa kabesa. Nho pripara. Nho pripara pamo kel-li so mi, pamo kel-li N ten un simana N ta pripara el. Nho tara, mos si ami kurason dja kumesa bati di gosu. Nhos oia ma rostu ki N tinha kel dia ki N ka ta pâpia ku nho, má oji ma N ka ten. Konxinhu, pursu ki N fla patron pa ka xa-m trabadja sesta-fera djobe, un óri ma Suísa N ka ta bai ku tudu kónka ku lader. Mi parse-m ma N ta pui kaxon riba kabésa N ta anda ku el pa la ma N ta fina rudi kóba. Ami, mi na para otoia, N ta txiga riba patu. Patus ta, ta, n ta tira, é ka ta pode kumi, n ta mata, n ta, n ta frita el lame, n ta kumi el lame. Parse ma n ta ba ku nha fogon, ku nha patu, n ta mata lame. Pero enkuantu rapai ta da ku gaita, n ta mata lame, n ta foga, ningen ka ta da. N ta buru na txada. Poti n ten serteza ma n ta fasel di kel jetu, mon fidju. Kel omi di riba la, ami n ka ta lenba de, so ki n ta topara. N ta lenbra di si tudu santu dia ki N ta ben pa trabadju, N da mo na testa. Si fiju N ten na petu li sin. I pa kastigu N ta pasa la na igosi. Nhos sta olha ma kel rostu ki N ten oji ma N ka tinha kel dia. Má mos N ta fla tudu ken ki sta na Fransa ki mudjer ta dexa sai ô mudjer ki sta solteru, pabia mudjer kuazi tudu sta solteru, ómi tanbê, ka nhos rabenta dinheru na Suísa, nhos bai oja kusa.

Mosinhu ami ya nfronta ku youtube ya nfronta ku oca mundu ma dexa papia basta nka mata nka furta ninguem ma parcem ma nta da ku zequinha riba palco so brincadera agora zequinha di plastic mosinhu ki nka ta koi ami ami ami nta fla nho pa nho fika sente pa nhos ka spanta bo munta gen nte coração fraco avês ta duru ta cai ta desmaia ki

Nhos kum, nhos kumpra kaisinha di, di, di boraxa ou di, ou di tágua pamodi sinon nhos ta mixa moku. Mosinho, Deus, ami basta ntende que Deus na coração sabe, mas que dia chuva ta chove. Quem é que está na França, mi ota, vai para, vai para, lá não ta ri, não ta baia, não ta pira baia, não ta pari, não ta porga emprenha, não ta fazi, não ta acontece. A não ser burro na jaca. Ah, Nunca passei não, moço, nunca passei não. Minha compadre lindo lá de Mato José Carlos, primeiro veio dentro Suíça. Amu ta na Suísa, nton nho, nho xinta nho pera ndike jetu. Ami ke den ka sabi si nta bai ku ovu di plástiku ou, ou zekinha di plástiku, ou nta bai riba patu, ou nta bai riba kabalu, ou nta bai riba buru ke ki fla ma nkumi. Ami e buru na cara. Amu ta na Suísa. Ami son sai ma nga ta fasi kusa pa fika di kel jetu, mo senhor. Nta pu tudu algen nhos pripara. Pamodi nga ta, nga ta txiga Suísa. Mo si nha ki rapazinhu ta subi palku nha ta bai pa tudu ku anguladeira nha ta fa lokura mi ti modi ami é dodu ami muta algen ta fla ami é dodu na na nha videos ma na suisa nha ta fasi di verdadi pa odjada ka so nau tudu mundu ta odja vizinhu ta odja amigus ta odja zangadu ku pilingadu mun fina txeu ta odja ma mo si nho so el kel li ki ta dan forsa pa nta bai pa nta nta fasi nho so el nho so el kel li ki ta dan forsa pa nbai pa nfasi pa nrabienta pa tudu ku anguladeira. Gó ke fama ta ben pa tudu konklui nos insa insa santu li. Ka ten nada mas sabi ke li ta judan ki ntra ka atxa ka era intu suisa kila ki dios ta abri nha kaminhu pa tudu koma nkula li era mosi nhos ki sta na suisa nta fla nhos nhos tudu nhos pripara si nhos maridu ka dexa nhos bai nhos sai ta jinela pamodi kila di ke jetu ata dexa novidadi na suisa ma di sima ora nhos dexa-m ben pamo mi son atxa ko ki ten kanni txeu dimas nka ta kre ben. Klaru, Suísa ten baka di tudu kor. Bixeru ku patu ku galinha ku piru, klaru tambi ten pa tudu, mi n gosta. Ma próximo vez é na Paris, próximo vez na Lisboa, próximo vez é na... Não, primeiro é Suíça, é Holanda, de Holanda é Paris, de Paris é Portugal, de Portugal se não tá rebenta lá Paris, de Nice não tá cai lá Cabo Verde. La kau verde la gosi sin la nta konpleta 10 fidju dun bes. Oh keli aba npensa ku amens ten mapa. Mozinhu txuba ka sa txuba nau la kau ami propi livru ya daki tempu tempu tempu tempu re pa se mata fasi. E bentu 48 ora pur ora. Monsinhor, na ta fase nobidade kusa brutu dintu Suíça. Nta konta nho verdade. Nhos pensa mesa tranca fulha que é maluco? Aí ma maluco que, mas também se bico está lá gelado branco. E ma maluco que, monsinho? Para mim, coisa que nta fase que ninguém está fase não. Nta deixa tudo duro fora cabeça. Cada quem tá nesse curso Ku si pankada, ku si kastigu, ku si mufinensa, kel-li é di meu. Pumeru bes ki N ta. Pumeru bes ki é bes. Mosi, nhos sabe, nhos sabe, mosi, N ta fla tudu algen pa bai pamodi nhos ali. Nhos sabe, pumeru bes, é sima ku tra mudjer di kasa ku ta fla, ku ta fla, Oji N ta rabenta virjindadi, ki pumeru bes ku N ta po obu na kes kusa, na kes zekinha, pumeru bes ku N ta kume algen. Nhos sabe, pumeru bes ku N ta nbarka. Ki família sô pobri. Nho sa ku tene fome, ku pensa N ta mori, ku atxa kumida Nho faze kenha ki ka sta la N pensa ku ka mes tenpu dópi Buru na txada Kenha ki sta na Suísa ki sta li Anindu nha vóta N ta fase lokura Buru, nau, mosi E ka bu reza pa N ka ta faida ningen Paske ami N ka nase da di faida algen Má kusa ki N ta fase é kusa ki livru dja dja. Ki N ata fase, kel-li é kusa ki livru dja da, kel-li é kusa ki livru dja da, ma dinheru dja ta txiga. É, é sima kantu ki N pode vistu ki papai nha tras ta kóre pa N ka briga, é si tanbê ki N ta sta la tanbê pa ken sta nha tras. Ami parse-m ma N ata mata vaka di Tusuísa pa N da-l tudu ken pa kume. Nha, nha ka ta konxi ki N ata fase di Tusuísa. Pode ser ki N ata kume sô karni pa N kria forsa, pa N kria, pa N abri petu. Pamodi kusa ki na ta fase ni sin e ka kusa di brinkadera no. La Lisboa go la go na ta fase kusa, la go en sama ki na ta ataka ki ta ba ospital pa ka mori. Na Fransa go ke go na ta bai, na Fransa na ta kumi es tripa la kura riba palku. Mi ki fla nhomu asin, ami na ta fase so merda ke ku ultimu tempu li. Morena ami sta li xintadu so na anda sima nsta. Mosinhu ami. Ami na kes koki n bai na Merka go ya n sa kuzê ki nha ta fase go. Komu la flatu é monti panuderu, nha ta ranja panuderu pa sui palku juntu ku mi pa n da kuzê ka dja. Ami nha ta fase timodi kuzê ta fase kuza ki nha ta fase tudu kuzê ten na mundu. Ya n fla nhon ma mi ma mi mi ben pa tudu kon ku la ya yo ka kridita. Nau n ka ta fase merda nau. Djo rabenta se ki nha troke n ta rabenta. Bo gosta di insintu di ngata mostra kapiton pa tudu kongula del. Gera nau, morti nau. Ma kes kusa ki fladu ta fasedu, tudu sa ta fase. So si n ka txomadu pa n ba kanti. Ka ten musika txeu, ma mosinhu di li n ta bai. Mosinhu Nishi ya txigan, ya ka txigan li. Mosinhu Paris, kusa ki ngata. Nau, merda n ka ta fase nau. Ma ba da merda e sertu. Ma mosinhu, ka nhu. Nishi dura ku ben go nishi ben na ora ki nta sai nishi dia ki ntxomada pa nba kanta laparis mo si laparis go nga ta fasi ma laparis nta konta nho verdadi nka da nho rekadu pa nho nba da ma nta fasi lokura laparis go mo si ami kusa ki nga ta fasi e kusa ki livru dja da e so kusa ki nta papia na nha vida ki nga ta fasi kenha ki ta sigi mo si ami avi nta fla nta fla pitara nta fla biroti avi ku ta nerva boka ta fla pa un livru dja da tenpu até un na vida ma ami nka ta fla di manera ki nta fai ta ningen no ami nta fla di manera ki nos tudu nu ta ri. Ma al pumeru bês na Suísa nha ta fase kusa. Kel kusa ki nha ta fase la é pa tudu kuma ngulader. Ken ki sta na Suísa nhos fika sente ki nha sta subi palku pamodi i N ta fla kiston pa pumeru ken ki subi palku é mi pa nhos mija pa tudu ken ba ku dô kaisinha. Na mi na panuderu sta pes ta ngana ma kel é ka ta atxa. Kel li go é ka ta atxa. Di livro ya da mo tinha mi kusa ki nga ta fasi e kusa ki n ta fasi na nha vida, ki n ta fla na nha vida. Tudo alguém, nho ba corre fita para trás, nho crê, nho zoia kusa mole. Mozinho prepara para morrer, a mim Ami non di ken bai nta fake tudo ke kusa ki nta papia na nha video é kel ki nga ta fase riba palku é kel ki nta entra na palku ku el tudo nhos oia nha video nhos fla kusa ki nta fase kusa ki ma nta papia di el kusa ki ma nta fase dia 7 di maio di kel jetu sa bin nta suisa mo si ntra ka txeka di era mo si ropa nga ta pista gosi.

Buru na txada, mi nka ten konta mo si. Ami é sima kabritu ki perde mai. Riba ku ter ta nbera, uu nbe bai. Mosinhu, ami ntene gana pa ntxomadu pa ba kanta la Paris. Mosinhu, la nta fasi, nta fadodi isa, ma ka di brinkadera no. Pamodi Paris é un kau ki N ta papia txeu di el. É un kau ki N ten más família, ki N ten más amigu, má la tanbê ki ten más kusa di papia. Más kusa di papia la ki ten. Algen di Purtugal ka ta mutra algen kusa di papia txeu. Bon, algen di Purtugal la ka ten dinheru txeu. Má Fransa, es ta brinka ku dinheru. Fransa, es ta toma kuma ten un monti di maridu ku ómi, ómi, ómi, ómi, ki sô radu, sô ken da más dja bai.

Nha tiu kobri ki kobri kuba. Dia sete ki ta da duas ora, tres ora, un zeka di agu sta di ndu Suíça. Pa tudu kon kuladera. Soitu na txai. Ka mi nga ta ba di so, ma nga ta sen trus. Mi nga ta, mi nga ta bi so kaisa so. Nga ta ba ku nun uro pa txu. Zeka di agu pa sta vontadi na Suíça. E te pebara venta. Nhos ta pensa si mi é bo ke fladu monti omi na Suisa tambe ke fladu omi na Suisa na Suisa kon kau mutu omi ma omi sa pa no dedu txeu ma Suisa tem mutu flu tambe la e ka tem tempu di pomi na vida di algen ka Suisa fladu e ka txeu ma mo sin dia 7 di maio na ta fasil kel kau pa tudu kon ku laria ke dia na ta tra na ta lamanta finadu di koba ke dia na ta tra i i i tem nhos ta mas tem kel algen ki ya dura ka tra kabedu ya dura ka soma aria kel algen ki ta kira so baka ku limaria ta tra kabela na kasa, kel dia n'ka ta labantadu di koma, ku tudu pa labanta pa nu oi, pa na brinka, tudu, feju, bunitu, malandru, i zangadu, pilingadu, ordenadu, i konu, i resebi, ki ta pudu, tudu pa nu oi, pa na brinka, so sa, pa na ri, pa nha ba mostra filis, ma nhos ten filisidadi na rostu tanbe, ken ki sta na suju sta na ma na moku, kel la n'ta pui tudu algen ta ri, ma tanbe tudu algen ba lonba kola, i n'ta fla tudu rapasi, kes omi ki Zé Kadiaba ta labanta, nhos bai sen trusa.

Omi ta konta mintira. Mi ki mosi ba fla nhos un kosa. Ki tempu ki nhos oi fladu e Zequinha ku Zé Kadiaba ba trabalha. A esta de tarde não está. Agora que um homem vou te falar não, não quer caçar, você me tem cansado que não está. A mim lembra que eu vejo o tarabira beton. O tarabira beton de ser para noite. Bu ta oa lavora di sedu pa sukuru fitxa. Es é karial ta lanta pa truka angula ira omi di Europa ku ta bai pedreiro ta tapa sobraku. Otu ta bai ta bari sobari. Agora ta fla não mas está cansado com outra pessoa. Se fla não mas fla mo cata fla, fla mo cata intenção então. Pronto. Quem atira bela pata. Mim te fla um também cima tudo homem. Ti hoje nunca fla mas está cansado mas nunca quer fazer. A você cariava com o Zequinha que estava de hoje. Se mulher fla um está cansado para morrer está farto. Omi ta meste fla ma es sta fartu. Mi ta fla, Verdadi pa fla, nho ka kontenti mi ko. Ka, mi ka ten bes ki, ka ten trabalhu ki mi n ta. Nos omi ta trabalha na noti, na kau vid, ta trabalha ku ta ba ku koba txon di sedu pa noti, na pedregai ku ta kai ku pe tudu pankadiadu, ku ta txia kasu ta rebenta, zé kada ta pari tudu anu. Ago omi di Europa, o ki ta na trabalha, e so bari ki nu ta bari. E bari, e bari txon, e tapa braku, e ki trabalhu ki omi ten ka ta konta mintira, N sta kansadu, fla-m, fla-m o ka ta podi. Mudjer tanbe es ten pa druga un guladera, mo ki ta undi ke bai es ten di dize ki ma tanbe livru ya da es ami ti oji N ka fla, N ka fla, N podi go ka fasi ma mo irmon sta kansadu, o bo ka trabalha ti oji, Zekinha ka trabalha ti oji, si bu mudjer fla-m e ka ta da bo ma e sta fartu, ki kansadu ke sta, Zekinha trabalha ti oji, abo bu mudjer si ka si kre da-u, oia N sta, bu sta kansadu, Deta o abri pé, bu dexa omi rabenta ti fata. Então é só que que que que que mulher homem também, mulher mulher o está cansado, abre pé, deita fala mulher, pega bu chupa, bu bu da cu pó, bu da cu picareta, bu caticate, o caticate, bu cubo, subir a mim, bu rabenta ti o fata, o seu vai. Então, sem conta mentira. Se cada vez para inteira assim, mas está cansado, está cansado. Agora para assim, com o Zé Cariabo, Ku matel na mo ta kebra pare Bu konsuma es eki nha kula ta lagu na kabesa Nau Nton pake ka ta konta mentira Bera e pa fla N ta kansadu sa ka na fartu ku sta Ka ku munti ki fla mi ta trabadja ka ta trabadja ma no Ta fla N ta trabadja ka ta trabadja no ta rabienta la otel ta gana mi ta trabadja Livru dja daba N sta kansadu N sta kansadu. Pondi ku bai u atxa kusa u tapa braku ka omi konta mintira ma u sta kansadu. Ami nunka n ka mudja kes palavra ami nton n fla ma n ka kre dia ma ka ba modi ma n sta kansadu. Kansadu modi? Mo sinhor ka nho skesi n ta n ta sai n ta sai dia 7 e na Suisa mo sinhor na Suisa mo sinhor ken ki sta na Suisa nho fika di frenti nho txoma tudu kes genti beiu tudu kes genti duenti prontu tudu pa no bai pa no kel dia ago bu e buru na djara Kel dia gó é buru na djada. Nho fika dretu, Diós ku nhos, Diós ku mi. Má mos ki nho ka dja preokupa. Nha ta txia, n ta toma banhu, n ta pô bunitu, n ta torna fase más un vídiu inda. Nho, nho, di li un óra n ta más un vídiu brutu di kes ómi ki sa ta konta mintira ku mudjeris. Ta ba munta ti farta, ka ten ki konta mintira. N sta kansadu, sta kansadu. Pitaku sta ta trabadja ti oxi. Obu ku son a pega martelu na mô. Ô, obu ku son a karega bóia d'agu. N dje ku N ta kasi Nho spera N dia sétimu si N sta la Daqui a pouco N tem mais ouvido Nho pera N txia casa N toma banho pamodi N ben la di trabadju Nho soma ki N sta ruzu sima katxor di korida Nho fika dretu.